Helo, shwmae, shwt y'ch chi? Croeso i Rali Estonia. Dwi yng nghanol y parc gwasanaethu, newydd cyrraedd. Nangos i chi beth sy' yma. Toyota Gazoo Racing. Car elfen yw'r un pella 'na draw fyna. Loris i gyd wedi leino lan. Hyundai yn y pellter draw fyna. M-Sport fan hyn. Mae'n mynd i fod yn cyffroes. Mae'n dwym. Mae'n sych ar hyn o bryd, addo glaw falle dydd Sadwrn dydd Sul ond ar hyn o bryd mae'n sych 'ma. So dwi jyst mynd i cerdded o gwmpas i weld pwy welai. Casglu'r car, passes, hyn a llall, gweld beth sy'n digwydd a wedyn dewch 'da fi ar y siwrne. Wna i recordo pwtyn bach Bob dydd a hwyl yn da i chi. Drychwch pwy dwi 'di ffindio. Steff Williams! Ei! Cwestiwn fawr, odi Oliver allu neud e eto, ennill eto 'leni? Yy 'na beth ni'n myn' i trial neud ond sai'n sai'n siŵr 'to, gewn ni weld shwd ma' pawb arall yn neud e. I chi ga'l gwbod, yy Steff yw peiriannydd Oliver Solberg, so nyllon nhw 'ma llynne ar rali cynta Oliver! Oedd hwnna'n hynod o rali, yn oedd e? Do, oedd e'n... Sa i'n credu bod fi still wedi sylweddoli beth ddigwyddodd i fod yn onest, jyst troi e tu lan, ddim yn gwybod lot o dim byd amdano'r car yn llynnu a wedyn ethon ni nôl i'r Rally Two ar ôl 'ny, so. Da iawn.
A dyma ni, garej Toyota, Sami Pajari, Sakamoto Katsuta, Ogier, Oliver Solberg. A 'ma hi, car Elfyn. Barod i fynd. Wel, ma' isie olwynion, ond final checks. Wystfil o beth. A fan 'yn, ma'r galeri. A i miwn â chi am bach o tour nawr i chi ga'l gweld shwt ma' popeth yn gwitho. Gyd o'r llunie'n dod nôl i fan 'yn. O'r ceir, o'r hofrennydd, bobman. Be' sy 'ma? Mae'n dawel nawr. O! The man, the myth, the legend, Steve Saint. Diolch Emma! Diolch!
Honorary Welshman, byw yn Dinbych y Pysgod erbyn hyn. From our gallery. All the pictures come in here, don't they, Steve? Yep, all the pictures.
You chop them all up. Film boards, we chop them up, send them out to all our broadcasters. Ie, so mae'n diwrnod cyn i'r rali ddechrau. Wel, mae seremoni agoriadol heno. Ond ie, fan hyn fydd pawb yn iste. Fydd hi'n orlawn mewn fan hyn, lot o gweiddi a sgrechen. Ymarferion yr uh, seremoni adoliadol yn digwydd fyna. A lawr i gael look fach fyna nes mlaen. Pob lwc, Steve! Thank you.
You have a good one. Cheers. A dim fan hyn, mae'r booth, so mewn fan hyn, ni'n lleisio. So mae'r lluniau'n dod ato ni fan hyn. Dawel neis mewn man hyn. Aircon, holl bwysig. So fyna mae'r lluniau'n dod mewn. Na'r headset, wisgo hwnna. A'r voice box. Um, yeah, Bex yw fyna. A fydda i fan hyn. Reit, mae'n amser cino. So ni, uh, i ffindio rhywbeth i fita, dwi'n meddwl. Co hi. Ar y gair! Bex Williams.
Croeso i'r vlog. Oh, he's actually doing some work. Waw. Yym, cinio? Yes, please, feed me.
Digon o ddewis 'ma.

Bore da! Mae'n hanner awr 'di chwech, mae'n ddydd Gwener, sy'n golygu bod hi'n amser am shakedown fan hyn yn Estonia, felly uh, mae'n amser i ni fynd. Dyma ni, diwedd y shakedown. Oliver Solberg newydd mynd trwyddo, enillydd y rali ma llynedd, odi we allu wneud yr un peth tybed? Mae angen rali cadarn yno fe. Sgidie podium fydd e'n chuffed dwi'n meddwl. Heiki! Dyn camera, gwed helo Heiki! Mae'n swil. Wel na fe, shakedown wedi wneud, elfen wedi mynd trwy dde, uh, ymddeheiriadau am y hat, mae'n cadw'r hael bant, ond na fe, mae'r amseroedd fan hyn. Elfyn cyflyma, munud 55.6. Wel, gwmws yr un amser a Sami Pajari hefyd. Um, felly, mae hwnna'n argoel i'n dda, yw e? Elfyn a Sami, cyflyma yn Shaketown. Da iawn. A oedd e'n digon apus hefyd ar ddiwedd y cymal, i bod yn deg. Elfyn, so... Um, Ddim yn wahanol stori cofiwch yn ystod y rali achos yym oedd y cymal shakedown 'na wedi cael ei yym sgubo wrth gwrs erbyn yy y rhediad cyflym 'na gan Elfyn fydd hi'n go wahanol ar yy y cymal nesa, cymal cynta felly am nawr dwi'n jwmpo nôl yn y car. Stopo ar ochr ffordd. Ffarmwr wedi bod yn lladd gwair fan 'yn, barod i neud bach o gwair, edrych ar stalks. Ma' nhw'n bobman 'ma. Wedi cael dwrnod bant a delifro babis heddi. A ma' nhw'n enfawr. Fi'n cweit yn gweld maint nhw fan 'na, mae un arall fan 'yn. A ma' mwy fan 'yn. Mae'n gwych. Ar ben y simne. Mae'n enfawr. So dwi'n cymryd mae mam a dad sydd yn y car a rein yw'r plant yn aros am swper. Dyma ni. Elfen ar gymal un. Fi ar ddiwedd cymal dau. Aros amdano fe. So, uh, yeah. Ar y ffôn yn y car ar ddiwedd y cymal. FIA Safety Delegate fyna. Cymal pedwar, maen nhw'n mynd trwyddo cyn i'r ceir rali, wrth gwrs. Fi'n siŵr bod pawb yn sefyll mewn llefydd digon saff. Aiki, cameraman. Starlink ar y to car i ni. Yn fwyd uh, signal 'da ni, achos does dim signal yma, ond i bai am y Starlink fythna. Jenny fach. Dyna'r RF. So mae'r signal yn mynd o'r camera i'r transmitter, lan i'r helicopter, a wedyn o'r helicopter i'r awyren, o'r awyren Nôl lawr i'r Parc Gwasanaethu, o'r Parc Gwasanaethu i Helsinki, a wedyn o Helsinki dros y byd i gyd. Na ni. Hynod o beth. Chi'n gweld y gyfan yn fyw ar y ffôn. A wedyn pan dyw e ddim yn gweithio, mae pobl yn gweud, o, dyw e ddim yn gweithio. A chi'n meddwl, Pan chi'n ystyried popeth sy'n digwydd, mae e'n hynod o beth. Mae'n gweithio o gwbl. Ret. Elfyn fydd y car gynta, lli wrth i fi paratoi. Microffon sy angen. Diwedd yr ail gymal, fel y disgwyl, Elfyn yn colli mwy o amser mewn fyna. Dim syndod, really, ond uh, be newch chi? Yn ôl mewn i'r aircon, diolch i ddew.

Car Elfyn. Peter yn siarad gyda Oliver f'na. Ac yn stand-by yn unol ar yr awyr mewn pump, pedwar, tri. So bob tro ni'n ware VT, ma' raid ni symud i lleoliad arall. Ma'r VT 'ma yn munud, so ma' munud 'da ni fyn o Toyota.

Naw cymal heddi, a dw i'n neud naw, un ar ddeg, deuddeg, un deg pedwar a un ar bymtheg. Felly diwrnod llawn heddi, a dwi 'di blino. Dwi'n mynd rhy hen i'r job 'ma, mae'n hanner awr 'di saith, yym, a byddwn i wrthi yno 'to tan wedi deg. A 'na fe. A mae'n well na gwitho!

Hey Sammy, how's it going? So dyma'r awyren sydd danfon y signal nôl i Helsinki. Technoleg yndyfe? Technoleg. O, yym, na'i cyflwyno i Zee 'fyd. Helo! You may recognise Izzy from Formula One for Kids, if you're younger than me. Anyway, welcome to WRC. Good to be here. Yeah. Fun to be here. Mae'n dala'r ffôn i fi. Ar y teg. Um, o, newyddion da! Elfyn wedi dringo dau safle'r cymal cyntaf bore di Sadwn, felly um, happy days, mae lan i seithfed, sy'n dipyn o beth fore teg, gan ystyried bod e dal trydydd ar y ffordd, felly uh, na, well eddi. Ond mae wedi bod yn anodd i Elfyn, os geith e chwech ucha ar y rali ma, fydd hwnna wedi bod yn uh, rali da. Disaster! Elfyn wedi torri'r beiro. Gades i fe gwmpo, ath e dros y top. Bugger. Reit. Dwi'n bod pen. Deg cinog. O, arwr. Sammy, to the rescue. Diolch, Sammy. Right, right.
Thank you.
Felly dwi ar y ffordd nawr o cymal ola'r bore, bore Sadwrn, um, ar y ffordd i'r cymal nesaf yn y prawn. Newyddion da iawn yw bod Elfyn Evans wedi dringo i'r chweched safle. Perfformiad cryf gan Elfyn, er mai trydydd ar y ffordd oedd e. Mae uh, Dal yn sgubo rhywfaint, ond ie, uh, yeah, rhywfaint, uh, rhyw ffordd yn ffindio'r grip ac yn uh, dringo'r tabl. Ie, yeah, so lan i chweched sy'n rhoi e mewn lot well safle ar gyfer y sil. So, um, bydd well safle tod y gyfori sy'n golygu mwy bwyntiau a wrth gwrs cymal cyffro bydd well safle gyfer hwnna. Robert Vermes yw hwnna'n neud y swnau i gyd. Ti'n gweld e? Beth sy'n arwain WRC 2 ar hyn o bryd? A fi'n cwrso fe i'r cymal nesa. A mae rhaid i fi fod ar diwedd y cymal cyn bod e'n dechrau'r cymal. So, pwy sy'n mynd i ennill, tybed? Fe, mwy na thebyg.

Shifft arall a cymal digon cadarn eto i Elfyn, dal yn y chweched safle ond hapus 'da hwnna. So amser i fi ymlacio tym bach a ma' cherries 'da fi. Ceirios. Ceirios yn y car. A dwi'n mynd i neud hyn. Aircon arno

Pan ma' nhw'n dod i'r stop control, na, stopo'r car symud. So, achos ma' nhw'n ffili gwasgu'r brêcs, achos ma' nhw mor dwym, ma' nhw'n llosgi. Ma' hwnna'n neis. A nid jyst wedi peinto ymlaen, mae e actually wedi naddu mewn i'r carreg.
Ie, gobeithio na'n pwyntiau llawn fory.
Wel, dwi'm yn gwybod os 'di hynna'n bosib, ond yy, dw i'n trio. Pob lwc, diolch Dave. Wel. Oliver Solberg fan'na yn yr wyddor. Ca'r elfen yn barod i fynd fory. Gall Sami Payari dal ymlaen. Ennill y rali cynta yn ei yrfa ym Mhencampwriaeth y Byd, amser a ddengys doi cymal i fynd, 24 cilometr dwywaith. Mae Oliver am ryw reswm yn cael windscreen newydd. Beth ddigwydd yn fe? Ddim wedi sylweddoli bod e wedi torri fe. Ie. Mae un arall yn mynd mewn. A toeth, reit, dwi'm yn ei gwely. Nôl i'r gwesty, a wela i chi fory. Nos da. Bore da! Diwrnod ola'r rali, dim ond un cymal sydd heddi, dwi yn y fan zone ar gyfer y cymal cyffro. Felly, um, dim stage end heddi, sy'n bach yn wahanol, ond um, na, mae'n mynd i fod yn anhygol. Gall Sami ennill, gobeithio. Gall Elfyn ymestyn y bwlch ar frig y bencampwriaeth, gobeithio. Ie, so, um, yeah, penwthnos bach uh, da gobeithio. Um, doi gymal i fynd, bron 28 km. Uh, felly gall popeth, popeth newid eto, a mae wedi glawio. Felly, ie, um, yeah, bach o wahanol. Good. Right, gawn ni weld sut troedd pethau mas na. Dyma'r cyffro gyrwyr i gyd yn edrych ar Sami. Come on, Sami! Pawb am Sammy ennill hon. Well done.
Well done. Well done. I'm vlogging! Ooh, feedback! Feedback check. Elfyn, Rali Estonia di neud. Hapus? Ie, swn i'm yn deud hapus. Dwi'n meddwl fo' ni'n, t'mod, disgwyl ar un ochr job reit anodd i agor y ffor yma, a er fo' ni'm falle'n disgwyl

Ie, t'bo' mae eisiau llyngyfarchon fawr, t'bo' ma' 'di wneud perfformiad anhygoel, t'bod oedd ôl chwaith ddim ar safle gore ar y ffordd penwythnos 'ma ond mae o wedi dreifio'n yy hynod o dda, yym wedi dominyddio o'r cychwyn i'r diwedd wedyn yy ma'n haeddu hon a ma' angen yy mwynhau. Wel daeth e bennai, Sami Tayari yw pencampwr Rali Estonia 2011. A pawb mor hapus hefyd achos mae 'di gyrru Mae'n anhygoel trwy'r penwythnos. Na'r cyfan am y tro. Wela i chi yn y Ffindir. Diolch Estonia, mae wedi bod yn hyfryd. Hyfryd. Ta-ra!